Bono na omogaka o Nkundi, nakaigure egento baba are gokwana ekorokwa ng'a esao sao ya emogori, eke ngento ki kiarenge naende emwaka ki kiarenge gose na egento ekare ki ekegusii gose ngento ki, twango amaeleso ng'a ngento ki kere.
Mbuya mono ase okombora eriswa eri. naende mbuya mono ase okoumerana, ekiagera rinde ntomanyete ntotagete gosoma eges- ekegusii tokemanye buna kere. Ekegusii ne ekenene kere, ekegusii ne egetambe kere, na amaene. egento nkere gekorokwa ng'a esao sao y'emogori. Lakini ntaragenda inki esao sao y'emogori, egento nkere ntagete koeresera kemanyete gochi konya koreta esao sao y'emogori. Ase omogusii, omogusii nabwate ebinto binde biare korokwa ng'a emuma. Abanto bago baga ng'a emomo negento gete oraimokie igo omonto, ekiagera bakoigwa ring'ana rinene ng'a emomo. Ase ekegusii gia emomo na abanto mwanyabanto ekero kende buna bono korwana, goakana emioro, amanyinga aiteke, abagusii eyio ne emomo yare korokwa ng'a abanto mbare kanga goitana ng'a enchera eyio. na, gose abanto abamo omobwekano buna abagusii, ng'a twaakane emeoro, naende ekegusii gekego gekomenta ekio ogekorokwa ng'a mwaitekanie ekenyinga, ee, njarenge koba buya, naende njaganeiri bo, ekiagera ekio nekenyinga, eyio nemuma. Yaani emuma negento egekong'u getanya koba, naende getabwenereti kebe. Bono nonye na neba ng'a abanto tari intwe omogusii tweka twaitekani ekenyinga kia abaimuma, nonye na omonto bw'egesaku ekeao ekero mogoitekana igo, eng'encho nere kero kende ekoba ngochia korua amaereso yamanya korosia emuma bono. Emuma nering'ana rikong'u ritagete abanto baikaranse baribueni ase chinchera chiabekire gose chiamanyire. Bono. egento gekorenta esao sao y'emogori, na emumagete enene sana, naende timanyeti buna mwarengereria komboria, ekiagera na emuma enene yaitire abanto baito abange, naende yakorire ebinto ebikong'u lakini banto mbamanyeti. ritang'ani buna naelezire ng'a emuma ngento ki, bono. ekero abanto bakorwa kabianga goika, barenge korigia orogongo oruya, naende robwate amache. Emouma nere yakorekanete, ekagera omogusia agateba, Esao sao y'emogori. Ekero abanto batirimbogete korwa aria kabianga, naende buna botambe nkobatebie, inche ekegusii kiane tintageti gotebia abagusii ng'a ntagete gochaka abagusii buna baruete Israel bagacha Misiri na ayande gocha. Aya ninye atebe ekero akwenyora, lakini ntageti koyachaka emegano nere ya gusii ekogera twacha goikera abwo. Buna bono, ekero abagusii bamenyete kabiya ngake igo bagatirimboka korwao bakanyora ng'a chiombe babwate, chimbusuro babwate, bare kogenda nachio ng'a togoika ase gete twasimeka chi'amatwari, bakanyora ng'a omobaso ogo oroo omachete aywo, chiombe babwate chiakure, igoooo batirimbogete ng'ora. bagatirimboka ensemo eria moino goika ya Gusii. Ekero batirimboka baika Manga, bakanyora ng'a ase ba- batorera barigereria ng'a orogongo oro na oruyanda obwate emete ao ao emetenere gose orosana ndore rwarenge kworokia ing'oro bono asire ore ase abwo natoo. Buna bono orosana ndore gose emetenere ere ekorokwo bono naende ekorokwo esaosao emetenere ekorokwo esasati eywo nemetere ekiagera nonye ere obonyansi. emete nere ekorokwa entamori, na emete emenge ekoranda nse ero, ase ekora egotoka erandete, ase abwo iga akorokwa ng'a orogongo oro na orotobu naende ndwame. Ekero ekero baba bagosibia banyora igo, iga aria bogetutu chia chimanga, bachigotacha. bakanyora ng'a ase abwo amache naro ororo, kumbe emete eye iga erandete igoro, lakini inse amache naro oo. Abagusii mbabwate egento barenge komanyera, ekero bachia go- korigereria, bakanyora ng'a aywo na amache asogete abwo, engaki eywo abanto batamenyete ororo na ense yarenge orosana, amache aywo iga are gotirimboka igo, asoa abogere, asoa amache. orooche roria rwa Migori, bonsi bakanyora ng'a ndoche esao saye eye, nonya orooche amache are ense yaye, nigo akogenda mpaka Migori. Erio bono bare enchera gocha ororo banyorire ase abwo na abande mbare magega bakona gocha banyorire ase aa ng'a. ase ayarorekanire agiya, mbaruetwe magega na ebisaku ebiao bitari mogusii, mbaruetwe magega na abasigisi, nonye na abamansae mbachete magega. Abasigisi bakababwatia ng'a abanto aba twamenye nabo iga akabianga ekororekana, banyorire ase agiya intwe nki baratotigera aa, ekiagera riria rende ense yarenge ng'a eye bono ngusii. Bono ekero abasibisii bachia goteema gocha ororo, baka- abagusii bakaba ng'a mbabataka, bakarwana ng'a inki naende mogotobwateri rende ntwabatigire iga aria ase naende twabanyora. Bakarwana esegi enkong'u sana. Ase eng'encho yarenge ng'a abanto aba bare korwana na abake baare mbaitetwe aba- aba- abasigisi mbaitetwe abagusii, na abagusii mbaitetwe abasigisi. Bagaita abagusi abasigisi ekerengo kiogotairana bare moyo, ekero bakobaita babaruta amache aria ime abwate. emetwe eria nateba, bare yaani baitire barutume, ekero bakorutume amache aya ekero agotirimboka ngochia are konyuegwa naende chiombe nchinyanywe. Ekero baitwe eng'encho eyio mbamanyekana ase bachiete. Abamansae bire bire bagacha. bakobwatia eng'encho ng'a twaigure abanto barenge iga iga kabianga, bachire okorora banyorire ase ekiagera engaki eria nigo yarenge okorigia. Ekero ba- nabarabwo bacha bake iga, bakarwaniwa esegi, lakini barabwo mba- mbabuete gotama, mbake baitetwe bakarutwa amache ayio ime. Ekero barutwa amache ayio ime, amache ayio agatirimboka, agasoka bogere. Bono chinyomba chia mogusii chiria chiarenge manga, nchire oo chiarigereretie nachirochio buna abanto aba bae- bae- baitwa, bakanyora ng'a eng'encho engiya bono nokobatangera are. enyomba y'Abasaradei ba bogirango bwa rogoro, bagatiira gocha bono bakairana naende korwa aria ase abanto batirimbokerete, bakabatangera nero bono ense eye iga ensinyo yaito ya ikonge mokomoni goeta igo gocha sotigi, bakabatangera aria. Ekero babatangera aria. bagateba ng'a bono twababoire kobatanga, bono egento togokora naende naintwe oo tokogenda ime. Bagacha sotigi bakagenda Bometi. Ekero bagenda Bometi, Abaamansai bachia kobarora bakabarwania ng'a abanto aba mbaitete abanto baito, naki naende abanto aba bagocha aa. Ase engencho abagusi aba iga bakorokwa abagirango bare oboru bono abataragei, mbaroche engencho abanto aba baito tibakarutwa roche, ekaba ng'a nere engencho aria oroche roria rwa Bomet, mbaitete abanto abange abamansae na kobasukia nabasigisi bamwabo, na bande bakabaruta roche, na barabwo bagaitwa bakarutwa roche, ebisaku bionsi bibere. Ekero biarutwa roche engencho eyio. amanyinga, yaani amache akaba amanyinga. Ekero amache aba amanyinga, amache aya naro chiongo chikonywa naende naro abanto bakonywa. Bono, emuma eria nabatebeti, ekaba ng'a ekero omonto, abanto baitirwe rende bono amanyinga bayanyure, bekoreire chimuma chikorokwa bono chi'egeita na ekegusii. abanto baito b'abosaragei mbaye mbariete oboremo gaaria Bomet, abande nabo bagotera, ba Bosero nabo bagotera. Igo amanyinga aya naende agatirimboka orooche roria, naende ekero rogotirimboka sigisi goika mpaka rwa rwatirimboka oro rogochia gosoka Bogere, naende ere ogochia koungana na na Migori. Bono. abasibisi na Abamasai na Abagusii, ase eng'encho bakoreranete aya, bakanywa amache aya y'amanyinga, naende amanyinga nayabo. Ekaba ng'a bono bakoreranire emuma, engaki eyio obobisa obo bwarenge, muma eye techieti korengererigwa ng'a naende abanto aba ntoche gosangana barabwo, erinde ere osigwe. Ekagera emuma eyio ekaba ekamenywa amatuko onsi pi mpaka are bono iga. Bono abanto baito bagusii abanene bakure, ekiagera chingaki echi norobebe rware kobunwa. Abanto baito bagusii abanene bakure, abanto bamanyete amang'ana aya bakure, abasigisi na abamanso aye bamwabo bamanyete amang'ana aya bakure. Abanto bare ororo bono nabanto abake, abanto bake mbamanyeti eki ninki, naende obatebi igo barakumie ng'a neki nkiabete. Bono bakeroserie emuma. ng'a ogoita omonto omino naende kwanywa amanyinga goetera amache. Bakanywa amanyinga boka ase boka babaitanete abagusii na abamansae na abasibisi ba mwao. Ekero gento nkere nkora- nkorarigereria iga inche konde gusii iga iga, nkorora abanto ba- bako- bakominyokera sana buna bono chisegi echi chikoba chia- chiomopaka oito gusii, na abasigisi na abamansae, chisegi echi banto mbana gochimanya eng'encho yaye. Chisegi echi chiaretetwe engaki eyio. Bono engaki eyio nonye na abagusii mba- mbabwate obong'aini bwabo, barenge gosireria ebinto riria mbainyorete, kanga mbarigetie ogotera batere ekiagera abagusii mbegenete ng'a ekero egento kiabeire bagotera, nigo kegosira. Mbakainyora ng'a abanto aba iga mbanto togocha gotwara muma nabarobwo, ekiagera ntwamanyete ng'a bao chi- chimbebe echi bono chire oo nao chigocha kobera, naende tosinyane nabanto aba. Riria ense eye yarenge orosana ntware komanya ng'a ense neche goikera kabisa chimbebe chikoba, tomanyete ng'a ng'umbu abwo nsigisi, ng'umbu eye iga ngusii. Bono ase engencho eyio emuma eria ekaba emuma enkong'u, gose korigereria gusii y'ense ime eye moino, ase engencho bagere intwarwanete esegi, erinde tokorerane chimuma buna echio. Bagere bono mbabwati muma eria ng'a ntokorwana tore, abagere igo tosikaine. Lakini esegi iga ekoba moino aye ogokumia. Abagera nonye nekero esegi ekoraba aye eye ekogenda mpaka yachi kogenda bogirango boria bw'amaate chinsemo chia nyamaiga, eh, abagere mbari bwesoe esegi eyio, ekiagera esegi eye iga ere ey'emouma yakoretwe, yogoita abanto na kobaruta roche na amache ayio konyuegwa. Bono, ekero yaba igo, twamenyire, twamenyire, twamenyire, bono gegoika mo- moaka gete, emuma yaboka. abanto baiberana chiombe, ekiagera chingaki chiria amagenderero arenge naye echiombe, amage echiombe na chiare korigereria ng'a orogongo oruya na amache ase chiranywe. Bono ekagera okorigia okwo gokaba, gokarenterera amakweri. Bono chingaki echi iga eng'ombe eye ekoigwa, eng'ombe eyemo ekoigwa naende yarigigwa yanyorwa. Ekero yanyorirwe, iga egoita abanto abange ogokumia, ekiagera egeitano keria nkiarosetigwe, eke- ekegusii gieito nkiabwate ogosonsorana. Lakini bono ogosonsorana oko kwarenge egesaku ase egesaku, ingoikaransiri korigererigwa am- abatigisi na Amathayo barete ogosonsorana kwabo na abagusii barete okwabo, Barosanie erinde engencho eyio esire ebe engencho engiya oboamate obuya bw'okomenya. Tari mang'ana ng'a ntomenyeranete n'abamanto aye ntomenyeranete n'abasike esira, lakini nigo tomenyere- tomenyeranete nabarabwo ase engencho enkong'u, ekiagera ngoika tore twagaruka na twarwana emuma eria ya erooro. Bono banto aba bono bigori ebi biroa ase ebisaku ebi bionsi, imbimanyeti omogano oyo. Ekiagera omogano oyo nomobe, ogambirwe ne chiserikari chiagambire Kenya yaito chinyinge, lakini tonakonyorwa buna ng'a ki orakorwe osire abanto basikane. Bono intwe buna omogusii bari tomanyete omogano oyo bake, naende bono omogano oyo iga abagusii aba baroo ekero bakoyoigwa bakoyokumia, ekero kende barora ng'a eyio negosori. Ekiagera echeche ne ngokorerwa ere ebinto ebinge, kwanyora ng'a abanto mbarochi kende. Bono buna chingaki echi chisegi nchigendererete korwana, lakini abanto mbamanyeti esababu. Lakini ekero chiaitire abanto chinsemo ibere ng'umbu na ng'umbu eye, nigo egosira. Eye bono nero yaretete ring'ana rikorokwa ng'a esao sao y'emogori. Eri nario ring'ana eri iga nabo riachete engencho eyio. Bono intwe buna omogusii, amang'ana na amange are gusii atamanyiri, mm, agokwanwa naende chingaki chi'emiaka yaye tirabeire agokwanwa, abanto bamanyete, rakini naende bono emiaka eye ya rero twaikire ekero ogokwana ng'a esao sao y'emogori, Abanto bakoboria ng'a, Eyio nduga ki? Eki nkere ekegusii bori? Ekio nkeri kegusii. Bono omonto iga arakoborie buna bono nkorora nde buna mwandangeria iga, omonto okoboria riswari rikong'u gose riswari gete ritausiani ase amang'ana Aya ekiagera buna bono esao sao y'emogori. Emete nere ere orosana orakwane ekegusii ng'a omote oyo ogo okorokwa entamori. Omonto agokumi bosa, ekiagera eyio nere emete yare kworokia orogongo orotogo. Bono, eh, abagusii baito, na abasigisi na abamansae, Ntwakoreranete muma eye nere ekogera bono tokorwana. Inana koigwa banto bakoyekwana rinde bayeruere amaereso gose engaki ende y'obong'aini bware gotoka esire. Bono eke iga naki egento narora ng'a bagusii mberese, mokeigwe naende mokemanye. ekegusii negetambe, na ekegusii inche botambe nkogeteba, ing'a omonto iga akomanya ekegusii, ekegusii nkeri kemo, iga agokemanya koreng'ana riria abanto bachete baikerete manga bogetutu, ekero babagetwe ekero abanto bakagenda chinsemo chiabo, chinsemo chiria bachiete na ribe ekegusii giachiete koba ekenge mono. Igo amang'ana aya buna akorekanete abanto bakang'anya bakamenya ekero abanto ba buna bamenyete nabo ekonyarekana abanto ba gusii aba bare omopaka goika ti mbarenge nonya na onde sokoro yaye tarenge bobe tu chingaki abanto bagoitwa. Bono nabo okonyora amang'ana. Aya iga akoba amageni abanto ba kumia, naende banyakumi ng'a bono ayio mang'ana ki? Eki nakio gekogera omogusii akabeka ring'ana eri iga rikorokwa Esaosao y'Emogori. Ninyanyarekanete. Ekero emiaka yabeire emenge, ense yarorekanire ekoraba, abanto bachakire kwerigeria ase mpa yarorekanete ng'omogusii oinyoire ng'a inki gekogera. Riria twarwanete esegi eria togacha konyora ase aye agatigara sei, akaba seito. Inki totatererete ogotera kwarenge kogikeria? amang'ana aria atonyorete erinde totere, bakagotera buna nkorwa magega iga, bagate bakarosia ogotera bagatera buna nkorwa magega iga, lakini ogotera okwo inche ekero nkorigereria nigo gwatokonyete aba twarwete bo egetutu tokogenda chinsemo chiria chinde, ekiagera mbaterete ogotera ng'a nyaera ere ongacha, nyaera ere ongacha, nyaera ere ongacha, nyaera otombacha. Omogusii iga omong'aini onye aye aye ongata, aye aye ongata, aye aye otugwa, oboremo akorigia onye aye aye ongata, bagatera ogotera konga igo goke iga, ase eng'encho ng'a abagusii aba ba- bakorwa bono bogetutu, nkomanya bare konyora ase. bakomenya, naende inchanyare kabisa bakanyora ase bamenyete mboikera bono iga. Aa goikera ense tomenyete nabo achoretwe eng'encho eyio. Ase igo rende, nabo natagete mbaere ase ring'ana eri riria mwaboria, nabo rire ri- ri- rire ritambe eng'encho eyio, naende nabo ribwate amang'ana aya igo. Ntamanye ng'a ase amang'ana aya mo- mo- mo- onde obwate isubari akomboreria ase amang'ana aya,
Bono ring'ana eri esao sao ya emogori, iga emaanisete ng'a emogori na orooche rokoenda Migori, Migori nero oyarogetwe emogori ase ekegusii. Ase ekegusii iga kabisa.
Ooh. Igo omonto akwane ng'a esao sao ya emogori ase omonto omogaka orenge chingaki echi naka nabo akomanya Iga. omwaka ne nase egento ekiakorekanete. Yes. Asante sana ase amang'ana ayio. Twayaigure naende asanti gocha ase omokutano oito. Mbuya mono. Ayio nabo arenge igo rende. Eeh nainwe mbuya mono ase ogotaka komanya amang'ana aya, na amang'ana aya ekero akomanywa igo nari buya. Mbuya mono ase ogontegerera.